u dsatax. Ġurnata li se titqies bħala memorabbli fl-istorja tal-Kattoliċiżmu Ingliż, imma nazzarda ngħid ukoll data importanti għalina biex nirriflettu fuq kemm għandna nroddu ħajr lil Alla l-Imbierek illi fil-Knisja matul is-sekli Dejjem tfaċċaw persuni li kienu jemmnu fil-ħidma u fir-rwol tal-lajċi fil-Knisja, permezz tal-kitba, permezz tal-kelma, permezz tas-sehem u l-parteċipazzjoni dirett tagħhom fil-Knisja u fl-istrutturi fi ħdanha. San Franġisk de Sales. San Ġorġ Preca f'pajjiżna, bejniethom fl-ordni kronoloġiku taż-żmien il-Beatu issa dalwaqt qaddis John Henry Newman. Newman jiġi kanonizzat f'din id-data hekk partikulari tal-tlettax ta' Ottubru. Xi tfisser għalina l-kanonizzazzjoni ta' John Henry Newman? Dan huwa wkoll vjaġġ li ilu li beda Meta d-Djaknu Sullivan mill-Istati Uniti kien marid b'marda li ma kellhiex fejqan u ġie iddikjarat bħala mirakolożament imfejjaq, dan il-persunaġġ wassal biex Newman ikun jista' jiġi bbeatifikat, ladarba l-prassi tal-Knisja Kattolika hi li biex bniedem kandidat Raġel jew mara jiġu dikjarati beatu jew beata, irid ikun hemm il-każ ta' miraklu. Seħħ miraklu ieħor, din id-darba fil-każ kienet mara, u wara l-istudju li sar anke min-naħa tal-Vatikan seta' jkompli miexi 'l quddiem biex ikun jista' jiġi pproklamat qaddis. Għal għaliex, nirrepeti, din hija wkoll il-prassi tal-Knisja fil-każ ta' kanonizzazzjoni. Ħa nitkellmu ftit l-ewwel mill-aspett tal-Ingilterra. Xi fisser għall-Ingilterra li John Henry Newman jiġi kkanonizzat? L-ewwel nett, l-aħħar qaddisin Ingliżi li ġew ikkanonizzati joħduna lura għall-1970, meta 110 persuna ġew ipproklamati qaddisin martri mill-Papa Pawlu Sitta u imdaħħlin fil-Missal Ruman. Dan ifisser li sa minn żmien ir-Riforma Protestanta tas-seklu sittax, John Henry Newman huwa l-ewwel Ingliż ikkanonizzat li mhux martri. U dan ifisser li l-Ingilterra għandha l-kontribut x'tagħti lill-Knisja Universali. Il-kontribut diġà tatu billi tatna lil John Henry Newman, imma John Henry Newman m'għadux magħna għaliex ġie midfun fiċ-ċimiterju ta' Rednal f'Birmingham qrib l-Oratorju tiegħu u hemmhekk biex ngħidu hekk ingħalaq il-kapitlu tal-vjaġġ fiżiku tiegħu f'din id-dinja. Imma l-kitbiet tiegħu jinqraw u jerġgħu jinqraw kull fejn wieħed isibhom ippubblikati. Irrid ngħid li mhumiex kotba li wieħed għandu jaqbalhom jekk kien huwa beginner fit-teoloġija, anzi nazzarda ngħid li lanqas hemm għalfejn tkun beginner, tista' tkun istruit sewwa fit-teoloġija u ssib l-istil u l-kontenut ta' Newman diffiċli, għadma x'wieħed jixtarr. Imma dak huwa l-istil ta' dan l-awtur, qed jikteb fl-era Vittorjana, fi żmien meta kien hemm bżonn li xi ħadd jerġa' jitfa' d-dawl, l-attenzjoni fuq ir-relazzjoni bejn il-Knisja Anglikana u l-Knisja tal-bidu. Mena l-ewwel aspett huwa dan li għall-Ingilterra Newman huwa l-kontribut ewlieni inkwantu Knisja Ingliża għal Knisja Universali il għaliex bħal Newman ma kienx hemm u nazzarda ngħid iridu jgħaddu ħafna u ħafna snin biex forsi jerġa' jkollna u bħalu eżatt ma jistax ikollna minħabba li huwa jagħmel sens fiċ-ċirkustanzi ta' era li kif semmi kif inħobb insemmi insomma u jagħmel ħafna sens li nerġa' nsemmi kull darba li nitkellem dwaru illi Newman ħareġ minn Ingilterra fejn il-Kattoliku kien iħossu mgħaffeġ, kien iħossu in the second place, kien iħossu li ma jistax jitkellem b'mod liberu. Imbagħad għandna t-tieni u l-iktar aspett importanti. Newman huwa l-predikatur, biex ngħidu hekk, tal-importanza tar-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Il-Grammar of Assent, il-ktieb tiegħu, skużawni, l-essej tiegħu proprju dwar ir-rwol tal-lajċi u kif il-Knisja għandha tirreferi għal fidi tal-faithful, tal-poplu t'Alla fil-Knisja. Il-famuża Letter to the Duke of Norfolk, ittra li huwa jindirizza lill-iktar aristokratiku Kattoliku importanti tal-Ingilterra biex ikellmu u jgħidlu dwar x'ifisser li tkun Kattoliku Ruman fl-Ingilterra ta' żmienu. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk, għaliex anke l-istess poeżiji tiegħu jitfgħu dawl fuq kemm Newman kien bniedem li jrid jippromovi l-lajċi u mingħajr ma jifridhom mel-ġerarkija, juri li għandhom rwol li huwa biex ngħidu hekk God-given għalihom. Il-għaliex Newman, kemm bħala filosfu kif ukoll bħala teologu jagħti ħafna importanza lit-tema tar-rivelazzjoni, dak is-suġġett li aħna nsibuh diskuss ħafna fid-dokument Dei Verbum tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Min jaqra id-Dei Verbum jinduna li Newman qiegħed xi mkien hemmhekk, ma nafx għandniex ngħid moħbi inkella bil-maqlub, imma żgur illi Newman huwa preżenti f'dak id-dokument. U Newman ma beżax ixandar l-importanza tal-lajċi fil-Knisja f'pajjiż fejn lanqas il-ġerarkija Kattolika ma kellha standing uffiċjali, aħseb wara l-lajċi. Allura wieħed japprezza l-isforz doppju tiegħu. Hawnhekk nixtieq insemmi wkoll dokument ieħor ta' Newman li għalkemm mhuwiex marbut direttament mal-lajċi, Imma jiena nagħtih ħafna importanza iktar u iktar issa illi Newman se jiġi magħdud jew qed ikun magħdud mal-qaddisin. Il-famuża poema tiegħu The Dream of Gerontius, din hija waħda mix-xogħlijiet l-inqas magħrufa tiegħu. Interessanti li l-Prim Ministru Ingliż William Ewart Gladstone illi kien ikkritika bl-aħrax lil Newman meta dan kien qed jikteb l-Apologia pro vita sua. Meta iktar anzjan fiż-żmien, u allura forsi iktar esperjenzjat u meqjus fi kliemu, irċieva kopja ta' The Dream of Gerontius, issa ngħid x'inhi fil-qosor, kitiblu lura u qallu din hija l-ikbar biċċa xogħol tal-istil tagħha sa minn żmien il-famuża Divina Kommedja ta' Dante. Issa meta għandek bniedem istruwit tant bħal Gladstone, kien Prim Ministru Ingliż fi żmien ir-Reġina Vittorja, qed jikteb lil Newman li huwa Kattoliku mela huwa rivali tiegħu u qed jgħidlu b'mod ċar, qed jiktiblu b'mod dokumentat u qed jgħidlu il-biċċa xogħol tiegħek li inti ħallejtilna fil-poeżija, mhux biss ma tagħmilx għajb imma hija f'kontinwità u tal-istess livell ta' Dante, ta' b'mod partikulari il-Purgatorio, u ħa ngħid għaliex, x'jibqa' minna ħlief li napprezzaw din il-biċċa xogħol tiegħu. U jiena ħa nagħlaq billi ngħid żewġ kelmiet fuq The Dream of Gerontius li anke ittentajt b'mod amaxer ħafna nittraduċiha għall-Malti. il għaliex għoġbitni, din hija poeżija f'forma ta' vjaġġ. Għalhekk tixbah ħafna l-istil ta' Dante. M'għandix dubju li Newman kien qara l Dante, anke forsi fl-oriġinal, u rrifletta fuqu. Il-kelma ġerontoloġija mill-Grieg, insibuha anke fl-isptarijiet tagħna, tirreferi għal dik il-kategorija ta' nies illi daħlu fl-anzjanità. Mela, ġeronzju huwa l-bniedem anzjan, il-bniedem li jagħmel il-mixja ta' ħajtu u ħa jwassalha fi tmiem. Issa, f'The Dream of Gerontius, Newman qed jimmaġina lil dan ir-raġel nisrani ta' fidi aktarx Kattolika milli nista' nifhem, illi qed jagħmel il-vjaġġ biex ir-ruħ tiegħu tidher quddiem Alla ħalli tirċievi l-ġudizzju personali, il-ġudizzju partikolari. Imma r-ruħ, hekk kif tipprova tixref 'il ġewwa mill-bieb tal-ġenna, tintebaħ li l-bjuda tagħha mhijiex impekkabbli u allura għandha bżonn tgħaddi mill-vjaġġ tat-tisfija. X'jiġri hawnhekk? Min jgħiddha? Dik ir-ruħ, anzi biex inkun eżatt, bl-għajnuna tal-anġlu kustodju tagħha, għax ir-rwol tal-anġlu kustodju joħroġ ħafna ċar f'din il-poema twila, jgħarraf lir-ruħ ta' Ġeronzju li għandha bżonn tgħaddi mit-tisfija. U allura għandna vjaġġ sħiħ mill-mument tal-agonija ta' dan ir-raġel li qiegħed imut, is-saċerdot jamministralu s-sagramenti, isejjaħ l-għajnuna u t-talb tal-qaddisin u tal-anġli, hawnhekk ta' min anki jirrifletti ftit fuq il-mewt anki ta' kull wieħed u waħda minna għax dak jagħmlilna tajjeb, kif kien jgħid San Ġorġ Preca, li min jaf kienx anke qara hu stess lil Newman jew din il-poeżija, jiena nippermetti u nagħti wisa' lil din il-possibilità. Il-bniedem imut, ir-ruħ trid tidher quddiem Alla imma ma tistax għax ma tiflaħx tgawdi dik il-viżjoni beatifika minħabba li għadha altru mhix ippreparata. Imbagħad jibda t-talb tal-komunità nisranija u tal-istess anġli u qaddisin fil-vjaġġ sabiħ sakemm ir-ruħ tasal għall-glorja eterna tagħha. Jiena nazzarda ngħid, bħala bniedem li nħobb il-Human u nammirah xi ftit, li The Dream of Gerontius għandha tkun in-number one bħala ktieb li wieħed jaqbad f'idejh jekk irid isir jaf il-Human. Kotba oħrajn Huma tqal u nibqgħu nsibuhom tqal anke jekk nikbru fl-età il għaliex l-istil tiegħu mhuwiex daqstant ħafif. Imma The Dream of Gerontius hija għalkemm hija poema, anke għal dawk li mhumiex dilettanti tal-poeżija, aqrawha nissuġġerilkom il għaliex hija djarju intimu tar-ruħ ma' Alla. Hija hija classic spiritwali bħal kotba oħrajn ta' qaddisin bħal San Franġisk de Sales u anke mistiċi oħrajn tal-Knisja hija ktieb li jagħmlilna l-ġid b'mod spiritwali. Fl-aħħar mhux l-inqas, insemmi wkoll li Newman kien anke prożatur, kiteb ukoll żewġ kotba, wieħed jismu Callista u l-ieħor Loss and Gain, dawn huma wkoll speċi ta' novels, ukoll mhux daqstant magħrufa imma wkoll irqarbuna biex insiru nafu aktar il Newman u nifmu għalfejn il-Papa Franġisku jasal għal dan il-mument li fih jikkanonizza lil John Henry Newman, U meta l-Knisja tikkanonizza qaddis, qiegħda tgħidilna, Ara qed nagħtihulkom, qed nippreżenta lilkom, dan, imitawh, ixbħuh, ma darba ngħid, tgħidilna wkoll, siru familjari mal-istil tiegħu u apprezzaw il-fatt li dan il-bniedem, għalkemm huwa magħruf l-iktar bħala bniedem intellettwali, imma l-Knisja qed tagħtihulna proprju għaliex huwa bniedem illi fl-aħħar mill-aħħar huwa ragħaj tal-irwieħ, li b'kitbietu, bi ħsibijietu u bi tagħlimu jrid biss ħaġa waħda, is-salvazzjoni tar-ruħ, is-salvazzjoni ħolistika tal-bniedem fil-vjaġġ tiegħu lejn Alla.